Yexdem-as d yiwen ubernus ireqmen Yusef yefreḥ aṭas yes Jdiyya! Lexdiyya! Sels-d i targit yurga tura. Walaɣ iṭij d wayyur d ḥdac yitran rekkɛen zdat-i.

Ula d yiwen ur yezmir ad t-id-yessefru. Ɛni nezmer ad naf argaz am wagi yesɛan rruḥ n Ṛebbi deg wul-is? S wakka i yefka Ferɛun i Yusef lḥekma ɣef tmurt n Maṣer merra. D acu s tiɛessam dagi? Sliɣ llan yirden di tmurt n Maṣer.

Yusef, di lɛemr-is sebɛṭac iseggasen asmi yebda yessakraren d tɣeṭṭen akked watmaten-is. Arraw n Bilḥa d warraw n Zilfa, tulawin n baba-s. Yusef yella yettɛawad i baba-s yir imeslayen-nsen. Mi walan atmaten-is belli baba-tsen iḥemmel Yusef akteṛ-nsen meṛṛa,

Yeɛqub yettusemman daɣen Isṛayil, iḥemmel aṭas Yusef, iḥemmel-it akteṛ n warraw-is nniḍen, axaṭer yesɛa-t-id di temɣer-is. Ixdem-as-d yiwen n ubeṛnus ireqqmen, Yusef yefṛeḥ aṭas yes-s. Mi walan atmaten-is ayagi, usmen deg-s.

Ad tḥekmeḍ fell-aɣ? Tuɣleḍ s id-neɣ? Dɣa kerhen-t daɣen watmaten-is kter ɣef ddemma n tirga-ines d imeslayen-is. Yurga daɣen Yusef targit-nniḍen i yeḥka i watmaten-is d baba-s, yenna-yasen.

Ad nrekkeɛ ɣer lqaɛa zdat-k. Atmaten-is tekcem-iten tismin fell-as, ma d baba-s ittweḥḥid kan, yejmeɛ ayagi deg wul-is. Rwaḥ a mmi ad k-fkeɣ ɣer watmaten-ik. Ad ten-nruḥen ɣer Si Cemma ad ksen. Ruḥ a mmi wali m'ur ten-ixuṣ kra, terreḍ-iyi-d s lexbar.

Taswiɛt kan, walan yiwet n terbaɛt n Wat Ismaɛil i d-yusan si tmurt n Galad, teddun ɣer tmurt n Maṣer. Yekker Yahuda Yenna i watmaten-is. D acu ara d-nerbeḥ ma nneɣ agmaten-a neffer lmut-is? Yiwet n zenzit teǧǧa n wat Ismail. Akken yebɣu yili lḥal d gma-tneɣ, d idammen-nneɣ. Ih, tesɛiḍ lḥeqq. Dɣa atmaten-is uɣen awal-is. Akken i d-ɛeddan ṭeǧǧar n Medyen, suffɣen-d Yusef si lbir, zenzen-d s ɛecrin n twiztin n lfeṭṭa i wat Ismaɛil, i t-yewwin ɣer tmurt n Maṣer. Yusef! A Yusef! Yusef! Mi d-yufa Ruban ulac gma-s di lbir-nni, icerreg iceṭṭiḍen-is s leḥzen. Yuzzel ɣer watmaten-is, yenna-yasen. Aqcic-nni ulac-it! D acu? D acu ara s-nini i baba-tneɣ tura?

Zlan yiwen uqelwac, ḍlan aqendur i reqqmen n Yusef s idammen n uqelwac-nni, imiren ceggɛen-as-t i baba-tsen.

Ad kemmel aɛussur-iw di leḥzen ɣef mmi. Yeɛqub yerra tacekkaṛt n leḥzen ɣef wammas-is, yeḥzen ɣef mmi-s aṭas n wussan. At Medyen wwin Yusef iwakken ad t-zzenzen di tmurt n Maṣer i Buṭifar, ameqqran n iɛessasen n Ferɛun. At Ismaɛil wwin-d yid-sen Yusef ɣer tmurt n Maṣer i wakken ad zzenzen yiwen umaṣri isem-is Buṭifar, d lewzir n Ferɛun, d ameqqran ɣef iɛessasen. D acu tenniḍ deg-s? Yelha d lḥaǧ a lɛali. Newwi-t kan akka, tuɣmas-is, ssken-iten-id kan. Ini-as, imi d-tkerrḍ anta wezzilen. Rebɛin.

Dɣa Sidi Sbuṭifar yeǧǧa-t deg uxxam-is mi iwala belli Sidi Ṛebbi yettili yid-s deg wayen akk i ixeddem, yerna kra n wayen yeṭṭef ger ifassen-is ad yerbeḥ. Yusef yufa lemzeyya ɣer Sidi Sbuṭifar i t-yerran d lewkil ɣef uxxam-is merra, Segmi i t-yerra Buṭifar d lewkil ɣef wayen akk yesɛa, Sidi Ṛebbi iburek ama d axxam n Umaṣri-nni, ama d lmelk-is ɣef ddemma n Yusef. D Yusef i yeskelfen s kullec. Ma d Buṭifar, ur yettmussu acemma, anagar lqut-nni i itett. Yiwen wass, Tameṭṭut n ssid-is temmuqqel ɣer Yusef tenna-yas. Yusef! Ad d-taseḍ ɣur-i iḍ-ayi? Ur zmireɣ ara ad xedmeɣ ayagi. Sidi iwekkeli-yi ɣef wayen akk i yesɛa. Ulac ula yiwen zennag-i deg uxxam-agi. Ur yeḥṛem ula d acemma ala kemm, axaṭer d tameṭṭut-is i telliḍ. Amek ara xedmeɣ lɛib ameqqran am wagi? Ayagi d ddnub, d ddnub ameqqran, d ddnub ameqqran a Sidi Ṛebbi.

D acu txemmeḍ akka? D wakil xir ay terreḍ? Nekk fkiɣ deg-k laman, ma d kečč txedɛeḍ-iyi. Ihi tura, rret-tt ɣer lḥebs.

s wakka Yusef yeqqim di lḥebs lameɛna Sidi Ṛebbi ur yeǧǧi ara Yusef iḥunn fell-as daymi i d-ssiḥnen fell-as ula d lḥakem n iɛessasen n lḥebs-nni lḥakem-nni iwekkel Yusef ɣef imeḥbas ayen akk xeddmen yettɛedday ɣef ifassen-is lḥakem n lḥebs-nni ur yettxemmim ara maḍi ɣef wayen i ixeddem Yusef. Axaṭer Sidi Ṛebbi yella yid-s, yesserbaḥ kra n wayen yellan gar ifassen-is. Mi iɛedda kra n lweqt, sin n yimḍebbren n wexxam n Ferɛun, yiwen ɣef tissirt, wayeḍ ɣef weɣrum, ɛuṣan Ferɛun, agellid n Maṣer. Dɣa Ferɛun yezɛef fell-asen, yegra-ten ɣer lḥebs, anda yella Yusef. A Yusef! Sin i gin ḍebren, ɛṣan am lefraɣ. Skelf yes-sen. Yiwen yiḍ, imḍebbren-nni n Ferɛun i yellan di lḥebs, urgan targit. Mkul yiwen targit-is s lmeɛna-ines. D acu k-yuɣen? Kečč daɣen turgaḍ? Azekka-nni ṣṣbeḥ, Yusef iruḥ ɣer imḍebbren-nni n Ferɛun yellan yid-s di lḥebs deg uxxam n uɛessas ameqqran. Yufa-ten ḥeznen. Yesteqsa-ten, yenna-yasen. D acu i ken-yuɣen tḥeznem ass-agi? Nurga tirga qelqent-aɣ. Ulac win ara ɣ-t-id-isefrun. Ḥkut-yi-d kan targa-nwen ad nwali. Di targit-iw walaɣ yiwet n tferrant n tẓurin. Taferrant-nni n tẓurin tesɛa tlata triwa. Mi d-ssufɣent ixulaf, iferrawen-nsent fsan. Fkant-d iguzan d tẓurin yewwan mliḥ. Ufiɣ. Lkas n Ferɛun deg ifassen-iw. Dɣa ruḥeɣ, kkseɣ-d kra iguza n tẓurin, ẓẓmeɣ-tent ɣer daxel n lkas n Ferɛun yellan deg ufus-iw. Imiren, fkiɣ-as lkas-nni i wakken ad yessew. Ad tayeḍ tifrat n targit-ik. Tlata n triwa-nni d tlata n wussan. Mazal tlata wussan Ferɛun ad k-yessufeɣ si lḥebs ad k-yerr ɣer umkan-ik. Ad terseḍ lkas n Ferɛun deg ifassen-is, akken i txeddmeḍ zik-nni mi telliḍ d imḍebber. Lameɛna di leɛnaya-k mmekti-yi-d asmi ara tiliḍ di lferḥ. Xdem-iyi lemzeyya, smekti-d Ferɛun fell-i, tessufeɣ-t-id si lḥebs-agi. Axaṭer ssufɣen-iyi-d si tmurt n Iɛibṛaniyen, yerna skecmen-iyi ɣer lḥebs di lbaṭel. Atta-ya targit-ik. Ad ak-d-ḥkuɣ ula d nekk. Di targit-iw ufiɣ am akken wwiɣ tella tiḍellan n uɣrum amellal ɣef uqerruy-iw. D acu kan, deg uḍella aneggaru yella lesfenǧ n mkul ṣṣifa isewwayan di lkuca n Ferɛun. Lameɛna ifaṛax n igenni tetten seg-s ssufla uqerruy-iw. Atta ya tifrat-ik! Tlata n tquftin-nni d tlata wussan. Mazal tlata wussan, Ferɛun a k-yesseɛli akteṛ n wayen i tettmenniḍ, a k-iɛelleq ɣer wesɣaṛ, yerna ifṛaxen igenni ad d-ččen aksum-ik. Ass wis tlata d ass n lɛid n tlalit n Ferɛun. Yexdem tameɣra i yiqeddacen-is merra, yessufeɣ-d imḍebber-nni insisin si lḥebs. Isummeḥ-as i umḍebber-nni ɣef tissit, imiren kan yerra lkas deg ufus n Ferɛun. Ma d amḍebber-nni ɣef uɣrum, yefka lamer ad t-ɛellqen akken i d-yessefra Yusef targit-is. Amḍebber-nni ɣef tissit, yuɣal ɣer wemkan-is am zik, meɛna ur d-immekta ara Yusef, yettu-t. Ɛeddan sin iseggasen, Yusef mazal-it di lḥebs. Yiwen wass, Ferɛun yurga snat n tirga. Tamezwarut, yufa sebɛa n testan cebḥent yerna ṭṭuqtent akk, d sebɛa nniḍen ḍeɛfent yerna cemtent. Sebɛa-nni i iḍeɛfen, sbelɛent sebɛa-nni i ṭṭuqten, dɣa yuki-d Ferɛun. Mi yuɣal ɣer yiḍes, yurga targit tis snat. Yufa sebɛa n tyideryin cebḥent yerna ṭṭuqtent, sebɛa nniḍen ḍeɛfent yerna yesserɣ-itent waḍu n ccerq. Sebɛa nni tiḍeɛfanin sbelɛent sebɛa nni yeṭṭuqten. Dɣa yuki-d Ferɛun yettergigi. Ferɛun yettqelleq. Mi d-yuli wass, yessawel-d i yiseḥḥaren d leɛqal merra yellan di tmurt n Maṣer. Dɣa yeḥka-yasen tirga-ines, lameɛna ula d yiwen ur yezmir ad tent-id-yessefru. Yekker umḍebber-nni ɣef tissit, yenṭeq ɣer Ferɛun, yenna-as. A sidi, Ad d-smektiɣ ass-agi ayen iɛeddan. Asmi yezɛef Ferɛun ɣef iqeddacen-is, yerra-yi ɣer lḥebs nekk d umḍebber-nni ɣef uɣrum. Nurga deg yiwen n yiḍ, mkul yiwen s targit-is. Yella yid-neɣ yiwen n yilemẓi d aɛibrani. Mi s-neḥka tirga-nneɣ, yessefra-yaɣ-tent-id, dɣa kullec yeffeɣ akken i t-id-yessefra. Yessawel Ferɛun i Yusef, ssuffɣen-t-id si lemɣawla si lḥebs. Seṭṭlen-as, beddlen-as llebsa-s, dɣa iruḥ ɣer zdat Ferɛun.

Urgaɣ-d snat n tirga, ula d yiwen ur yezmir ad t-id-yessefru. Sliɣ belli tzemreḍ ad tessefruḍ tirga. Mačči d nekkini a Sidi, d Sidi Rebbi ara tent-id-yessefrun i Ferɛun. I targit-iw amzun lliɣ rrif n wasif. Atenti sebɛa-t s taneṭṭuqtent cebḥent ulint-d seg wasif kessent deg umrij. Atenti daɣen sebɛa-t s ta nniḍen ulint-d deffir-sent s uḍɛifin yerna cemtent mliḥ. Di leɛmer-iw ur ẓriɣ tistan icemten am tigi di tmurt n Maṣer merra. Tista-nni tuḍayfin i icemten mliḥ sebleɛent tista-nni timezwura i ṭṭuqten. Kecment deg uɛebbuḍ-nsent ur d-iban fell-asent kra. Qqiment akken cemtent am zik ur nbeddalent ara. Imiren kan ufiɣ-d. Rniɣ urgaɣ targit tis snat. Atenti sebɛa tyedri ṭṭuqtent. yerna cebḥent, bɣint-d ɣef yiwet n tɣanimt. Atentaya daɣen sebɛa-t yedrin nniḍen qqurent yerna yesserɣ-itent waḍu n ccerq. Bɣint-d tama n tgedrin-nni ticebḥanin. Tigedrin-nni iḍeɛfen sbelɛent ticebḥanin-nni. Ḥkiɣ ayagi i yiseḥḥaren, lameɛna yiwen ur iyi-d-yefki lmeɛna-nsent. Snat-agi n tirga yurga Ferɛun lmeɛna-nsent d yiwen, yerna d Sidi Ṛebbi i d-ibeggnen i Ferɛun d acu i yeqsed ad yexdem deg useggas-nni i d-iteddun. Sebɛa n tista-nni i icebḥen akked sebɛa n tyidrin-nni i icebḥen lmeɛna-nsent d sebɛa n iseggasen. Sebɛa n tista-nni i iḍeɛfen yerna cemtent i d-yulin deffir n tmezwura akked sebɛa n tyidrin-nni i iferɣen i yesreɣ waḍu d sebɛa n iseggasen n llaẓ. Ihi, am wakken i s-d-nniɣ yakan i Ferɛun, Sidi Ṛebbi ibeggen-d i Ferɛun d acu i iqsed ad yexdem deg sebɛa n yiseggasen d-itteddun. Tteddun-d sebɛa n yiseggasen ad yekter lxir di Maṣer, deffir-sen sebɛa n yiseggasen n laẓ. Ad nettu akk tawant-nni yellan zik-nni di tmurt n Maṣer, ur d-yettɣimi wacemma di tmurt. Mi ara ɛeddin yiseggasen-agi n tawant, yiwen ur d-yettmektay tawant-nni, axaṭer laẓ ad yili d ameqqran. Imi snat-agi n tirga yexdem Ferɛun ttemcabahent, Ayagi yebɣa ad d-yini belli Sidi Ṛebbi yeqsed ad yexdem lebɣi-ines yerna ur yettɛeṭṭil ara. Ihi ilaq ad yaf Ferɛun argaz yesɛan tamussni d leɛqel i wakken ad isbedd imḍebbren ara ad ijemɛen lɛulat di sebɛa snin-agi n tawant. S lameṛ n Ferɛun ad yexdem lemxazen n yirden akked lɛulat di mkul timdinin. Ilaq lɛulat-agi ad nettheggin wad ɛassen fell-asent i wakken ur ten-i neqqar a llaẓ di sebɛa n iseggasen-nni. Ɛni nezmer a naf argaz am wagi yesɛan rruḥ n Rebbi deg ul-is? Imi i k-d-ibeggen Rebbi ayagi yakk, Ulac win yesɛan leɛqel d tmussni am kečč. D kečč ara wekkleɣ ɣef uxxam-iw yerna agdud-iw ad yelḥu s lumuṛ-ik. Anagar s ukersiw n lḥekma ara iliɣ s nnig-k. Dɣa Ferɛun ikkes taxatemt-is seg uḍad-is, yerra-tt i uḍad n Yusef. S wakka i yefka Ferɛun i Yusef lḥekma ɣef tmurt n Maṣer merra. Nekk, Ferɛun, atan seg wass-a rriɣ kullec ger ifassen-ik. Di tmurt n Maṣer merra yiwen ur izemmer ad ixdem kra mebla lebɣi-k. Ferɛun isemma-yas i Yusef s yisem n Ṣefnaṭ Beɛniya. Yefka-yas daɣen tameṭṭut isem-is Asenat, d yelli-s n Buṭifira, Amrabeḍ n temdint n Ul. Yusef yella di leɛmer-is tlatin iseggasen asmi d-yusa ɣer zdat n Ferɛun. Seg yimiren, yebda Yusef iḥekkem ɣef tmurt n Maṣer. Di sebɛa iseggasen-nni n tawant, tamurt n Maṣer tefka-d aṭas n lerzaq. Dɣa Yusef ijemmeɛ-d akk lɣellat n sebɛa iseggasen-nni. Di mkul tamdint i ssexzen lɣellat n yigran i s-d-yezzi. Yusef ijemmeɛ-d irden am rreml n lebḥer. I ssexzan, i ssexzan, alamma ur zmiren ara ad ktilen irden, axaṭer mačči d kra.

Uqbel aseggas amezwaru n laẓ, Asnat, tameṭṭut n Yusef, terba-d sin n warrac. Isemma-yas Yusef i mmi-s amenzu Manasi. Axaṭer yenna, Sidi Ṛebbi yessettu-yi leɛtab-iw, yerna iṣebber-iyi ɣef lfiraq akked wexxam n baba. Yefka-yas i wis sin isem n Ifrayim, axaṭer yenna, Sidi Ṛebbi yefka-yi-d dderya di tmurt-agi anda ṛwiɣ lmeḥna. Mi kfan sebɛa iseggasen-nni n tawant di tmurt n Maṣer, tebɛen-d sebɛa iseggasen-nni n laẓ akken i t-id-ixebbeṛ Yusef. Yeɣli-d laẓ di mkul tamurt. Lameɛna di tmurt n Maṣer yella weɣṛum. Mi yebda llaẓ iqehher imezdaɣ n tmurt n Maṣer, ɛeggḍen rnan ccektan ɣer Ferɛun i wakken asen d yefk aɣrum. Dɣa yekker Ferɛun, yenna-yasen i Yimaṣeryen merra. Ruḥet ɣer uneɣlaf Yusef, d netta ara wen-d-yemlen merra ayen ara txedmem. Yusef yeldi merra lemxazen, yezzenz-asen irden i Yimaṣriyen. Laẓ i tzid irennu di tmurt n Maṣer merra. Si mkul tamurt, ttawḍen-d ɣer Maṣer i wakken ad d-aǧwen irden sɣur Yusef, axaṭer laẓ iɣli-d di mkul amkan. Mi yesla Yeɛqub belli llan yirden di tmurt n Maṣer, yekker, yenna i warraw-is. D acu i tettɛassamt dagi? Sliɣ llan yirden di tmurt n Maṣer. Ṣubbet-aɣ-d aǧwem syina i wakken ad nidir ur nettmettat ara si laẓ. Kker d tmurt i tezdeɣ baba-tneɣ. Kker tamurt, kker tamurt. Aya nttir tamurt din a Muḥ ak, ad d tikli. A Benyamin. Yeɛqub ur iceggeɛ ara yid-sen Benyamin gma-s n Yusef, axaṭer yugad ad yeḍru yid-s kra n diri. Ɛecra n waytmaten n Yusef ṣubben adaǧǧew n irden si tmurt n Maṣer, axaṭer yeɣli-d llaẓ daɣen di tmurt n Kanɛan. Yusef yella d netta i iḥekmen di tmurt n Maṣer, d netta i yesnuzun irden i lɣaci meṛṛa. Usan-d watmaten-is dɣa rekɛen zdat-s. Mi ten-iwala, iɛqel-iten, lameɛna yerra iman-is ur ten-yessin ara. Ihdeṛ-asen s leqsaḥa dɣa yenna-yasen. Gitumnin antu? Wansi-ken?

Twalam, newwi ddnub n gma-tneɣ. Axaṭer asmi yella di ccedda, yessutur deg-neɣ leɛnaya ur ken-ur-s-neḥs ara. Ɣef waya i d-iɣli lhemm-agi fell-aɣ. I tura? Ur awen-d-nniɣ ara ḥadret ad tawim-d ddnub n gma-tneɣ? Lameɛna ur yi-d-tḥessem ara. Ihi tura, ilaq ad nxelleṣ. Nutni ur ẓrin ara belli Yusef yefhem d acu iheddren gar-asen. Yuɣal Yusef yessebɛed iman-is fell-asen iwakken ad yettru s tuffra. Dɣa yuɣal-d ɣer ɣur-sen, yextar Semɛun, yerra-t ɣer lḥebs zdat n wallen-nsen.

Yusef yefka lamer ad sen-ččaṛen icekkaṛen-nsen d irden, ad rren idrimen n mkul yiwen deg ucekkaṛ-is, yerna ad sen-fken aɛwin i ubrid. Xedmen-asen akk wayagi, ɛebban-asen irden i yiɣwyalen-nsen, dɣa ṭṭfen abrid. Deg umkan anda sɛeddan id, yiwen deg-sen yeldi acekkar-is i wakken ad s-yefk i uɣyul-is ad yečč. Dɣa iwala idrimen ɣef yimi ucekkar-is. Yenna-yasen i watmaten-is. Muqlet, rran-iyi-d idrimen-iw!

Mi wḍen ɣer tmurt n Kenɛan, ataya baba-tsen yeffeɣ-d seg uqiḍun-is. Mi iwala belli ixuṣ Semɛun, yeɣli ɣer lqaɛa s imeṭṭawen. Uzzlen-d ɣur-s warraw-is, dɣa ḥkan-as akk ayen yeḍran. Lḥakem nni n tmurt n Maṣer imesla-yaɣ-d s leqsaḥa, yerna iḥseb-aɣ d imucaṛen a baba. Lameɛna nekkni nenna-yas ur neskiddib ara, mačči d imucaṛen ay nella. Nella di tnac watmaten, baba-tneɣ yiwen. Yiwen n gma-tneɣ yeɛreq, ma d amecṭuḥ deg-neɣ neǧǧa-t akk d baba-tneɣ. Dɣa lḥakem n tmurt nni yenna-yaɣ-d, Atan amek ara ẓer am ur skiddibem ara. Eǧǧet ɣur-i yiwen seg watmaten-nwen, Awit lqut i twaculin-nwen, ruḥet awim-iyi-d gma-twen amecṭuḥ. S wakka ara aẓrem ur tellim ara d imucaren yerna teqqarem tidet. A wen-d-rreɣ gma-twen yerna ad tuɣalem d teǧǧar di tmurt n Maṣer. Mi d-smaren icekkaṛen-nsen, mkul yiwen yufa idrimen-is deg ucekkar-is. Nutni akked baba-tsen walan idrimen-nsen, dɣa teṭṭef-iten tugdi. Baba-tsen Yeɛqub yenna-yasen. Tḥerrmem-iyi seg warraw-iw, Yusef ulac-it, Semɛun ulac-it, tura ad ternum Benyamin? Tebɣam ad iyi-tenɣem yeɛni? Ah, init-d, tebɣam ad iyi-tenɣem? Ur k-d-rriɣ ara Benyamin, neɣ arraw-iw wis sin. Anef-as ad yeddu yid-i, ad tettkel fell-i, ad k-t-id-rreɣ. Mmi ur ittruḥ ara yid-wen, axaṭer gma-s yemmut yerna yeqqim-d weḥd-s. Lemmer i as-teḍru twaɣit deg ubrid i Benyamin, d lmeḥna ara yenɣen ɣef ddemma-nsen n ticibi-w, d lmeḥna! Ala! Ala! Mi kfan merra yirden-nni i d-wwin si Maṣer, yerna izad llaẓ di tmurt-nni, yekker Yeɛqub, yenna i warraw-is. Ilaq ad tuɣalem a ɣ-d-rnum kra n yirden. Lḥakem-nni n tmurt n Maṣer yenna-yaɣ-d, Ur ken-ttaǧǧaɣ ara ad d-tuɣalem alma ɛebum-d gma-twen. Ma yella teǧǧiḍ Benyamin ad iddu yid-neɣ, A nruḥ a k-d-naǧǧ wirden, ma ur tebɣiḍ ara, ula d nekni ur nettruḥ ara. Acimi i tennam belli teǧǧam gma-twen nniḍen deg uxxam? Deg mi newweḍ, lḥakem n tmurt-nni isteqsay deg-neɣ. Ɣef yimawlan-nneɣ, ɣef baba-tneɣ, ma mazal-it yedder, ma nesɛa gma-tneɣ nniḍen. Ɛni neẓra nekkni a ɣ-d-yenawi deg gma-twen amecṭuḥ? Anef i uqcic ad yeddu yid-neɣ. A nekker a nruḥ ad d-naǧǧ wirden i wakken ur ɣ-ineqqar a laẓ, nekkni d warraw-nneɣ. Atan ḍemneɣ-k a baba, d nekk a ɣ-t-id-yerren. Ma ur k-t-id-rriɣ ara yedder yerna iṣeḥḥa almi d zdat-k, tzemreḍ a iḥesbeḍ d lɛaṣi. Limer ur nɛeṭṭel ara tili tura nuɣal-d. Ihi, atah wayen ara txedmem. Awit yid-wen tarzeft seg wayen nesɛa di tmurt i urgaz-nni. Cwiṭ n rriḥa, cwiṭ n tament, aɛeṭṭar, aselɣaɣ d lluz. Rnut yid-wen idrimen s zyada. Ma d idrimen-nni i tufam ɣef yiri n yicekkaṛen-nwen, rret-ten. Ahat ɣelḍen kan. Awit gma-twen, tekkrem ad tṛuḥem. Uɣalet ɣer lḥakem-nni. Ahat Sidi Ṛebbi Bab n Tezmert ad t-id-yessiḥnen fell-awen. Dɣa ad d-iserreḥ i gma-twen Ad d-yuɣal yid-wen akked Benyamin. Ma d nekk, ma ilaq ad ttuḥeṛmeɣ seg warraw-iw, anef-as! Dɣa arraw n Yeɛqub wwin tiresfin d sin imur n yidrimen, rnan win yid-sen Benyamin, kkren ruḥen ɣer tmurt n Maṣer. Dɣa wwḍen ɣer Yusef. Ḥebset!

A win ad neɣder daki, i wakken a aqben af iṣurdiyen i ɣ-d-rran deg icekkaṛen-nneɣ. Tura a ɣ-kksen iɣyal-nneɣ d wayen akk i nesɛa yerna ɣer-n d aklan. Semḥeɣ a Sidi. Asmi i d-nusa tikkelt tamezwarut, iwakken ad d-naǧew irden, nel-d icekkaṛen-aɣ deg ubrid, dɣa mkul yiwen deg-neɣ yufa idrimen-is ɣef yimucekkaṛ-is akken ini d-newwi, meɛna nerra-ten-id yid-neɣ. Nerna-d yid-neɣ idrimen iwakken ad d-naǧew nneɛma. Ur neẓri anwa i yerran idrimen-agi deg icekkaṛen-nneɣ. Ili-d di lehna, ur ttaggadet ara. Wwḍen-iyi-d yidrimen-nwen. D Ṛebbi Illu n lejdud-nwen i wen-d-yefkan agerruj deg yicekkaṛen-nwen.

Mangiare. Fkan-as di Yusef ad yečč weḥd-s, atmaten-is weḥd-sen, ma d imaṣriyen-nni tetten daɣen weḥd-sen, axaṭer ɣur-sen d leḥram ad ččen akked iɛibraniyen. Tmaten n Yusef qqimen zdat-s, sɣamen-ten seg umenzu di leɛmer armi d ameẓyan. Qqimen ttɛeǧǧiben gar-asen. Yusef iceyyeɛ-asen imuren seg wayen akk yellan zdat-s. Ma d Benyamin, wwin-as-d amur yugaren s xemsa tikkal imuren-nsen akk.

azekka ṣṣbeḥ akken kan i d-yuli wass serrḥen-asen yirgazen-nni ad ruḥen s nutni s yiɣwyal-nsen mi teddun ad d-ffɣen si temdint yekker Yusef yenna i lewkil-is

Acuɣer i tuklem lkas a sidi? Ad ɣ-yenǧu Ṛebbi seg wanect-agi a sidi. Iqeddicen akk zemren ad xemmen yiwet lḥaǧa am tagi. Annaɣ mi d-nuɣal si tmurt n Kanɛan, nerra-yi-d iṣurdiyen i nufa ɣef yimi icekkaṛen-nneɣ. Amek i nezmer tura ad naker i sidi-k idrimen neɣ ddheb? Ayagi d lmuḥal! Ihi, win seg iqeddacen-ik ɣur ara tafeḍ lkas-agi, ad yemmet. Yerna nuɣal s iman-nneɣ d aklan n sidi. Atan ad xedmeɣ akken i d-tennam. Wir uɣur ara naf lkas-nni, ad yuɣal d akli-inu.

Ur zmireɣ ara ad qebleɣ ayagi. Nekk xedmeɣ-awen lxir, kunwi tukrem-iyi. D win ɣur ufan lkas-nni ara d-yuɣalen d akli-inu, ma d kunwi uɣalet di lehna ɣur baba-twen. Di leɛnaya-k a Sidi, di leɛnaya-k a Sidi, eǧǧ-iyi ad k-d-mmeslayeɣ a Sidi. Ur zeɛɛef ara ɣef uqeddac-ik a Sidi, aql-ik am Ferɛun. Yesteqsa Sidi iqeddacen-is, yenna, Ma tesɛam baba-twen neɣ gma-twen? Nerra-yas, Nesɛa baba-tneɣ akked gma-tneɣ amecṭuḥ. I iḥemmel baba-tneɣ aṭas. Tḥekmeḍ deg-neɣ i wakken ad k-t-id-nawi, ma ulac ur d-nettuɣal ara ɣer dagi. Dɣa nuwi-ak-t-id, ɣas akken baba-tneɣ ur yezmir ara ad imfaraq yid-s. Ma ifureq-it, yezmer ad yemmet. Mi nessaweḍ imeslayen-agi, baba-tneɣ yerra-yaɣ-d yiwen n gma-twen, ahat iruḥ d tiqeṭṭiḍin ar ass-a ur t-ẓriɣ. Ma ternam tewwim-iyi wagi yerna yuɣ-it kra, d lmeḥna ara yenɣen ɣef ddemma-nsen. tura limer ad uɣal ɣer baba n bla aqcic-agi iḥemmel am terwiḥt-is ad yemmet s leḥzen di leɛnaya-k serreḥ-as i uqcic-agi ad yuɣal ɣer baba ma d nekk ad qqimeɣ deg umkan-is ad uɣaleɣ d akli-inek

i wakken ad tidirem merra atan tura sin iseggasen deg mi d-yebda laẓ sidi rebbi atan isezwer-it ɣer dagi i wakken ad tesɛum amur Di tmurt-agi. Ihi tura, mačči d kunwi i d-iceggɛen urḍ-agi. Meɛna d Rebbi. Yerra-yi d lwzir n Ferɛun, d ameqqran n wexxam-is. Uɣaleɣ d lḥakem ɣef tmurt n Imaṣriyen. Ɣiwlet a baba, init-as, mmi-k Yusef, Yerra-t Sidi Ṛebbi d aneɣlaf ɣef Maṣer. Ṣubb-d ɣur-i bla leɛṭil. Ad tzedɣeḍ di tmurt n Gucan, ad tiliḍ ṭṭeɛtama-w, kečč, d warraw-ik, dderya-nsen, lmal-ik, izgaren-ik, d wayen akk i tesɛiḍ. Ad k-d-ssiwḍeɣ seg wayen akk yellan. Yewweḍ lexbar ɣer uxxam n Ferɛun belli usan-d watmaten n Yusef ɣer tmurt n Maṣer. Mi yesla Ferɛun s lexbar-agi, yefreḥ. Yenna-asen i watmaten-ik ad ɛebbin iɣyal-nsen, ad uɣalen ɣer tmurt n Kanɛan, ad awin baba-twen akked twacult-nwen. Yenna-sen, Ad d-asen ɣer dagi, ad sen-fkeɣ ayen yelhan nezzeh di tmurt n Maṣer yerna ad ilin di tawant s lerzaq yellan di tmurt. Saweḍ-asen lexbar-agi s ɣur-i. Yenna-sen, Ur ttendemmayen ara ɣef wayen ara ǧǧen, axaṭer ayen ifazen yakk di tmurt n Maṣer ad sfaydin seg-s.

Yusef yefka i watmaten-is aɛwin i ubrid akked llebsa ara beddlen. Ma d baba-s, iceggeɛ-as ɛecra tteɛbiyat seg wayen yelhan di Maṣer, ɛecra tteɛbiyat n yirden, aɣrum d wayen nniḍen i ubrid. Mi s-d-ssawḍen warraw-is imeslayen i s-d-yenna Yusef, Yeɛqub ur ten-yumin ara, meɛna mi iwala tikeṛwas i d-iceggeɛ Yusef i wakken a t-awin, yuɣal-as-d ṛṛuḥ. D tidet, mmi Yusef mazal-it yedder. Ad ruḥeɣ ad t-id-ẓreɣ uqbel ad mmteɣ. Iruḥ Isṛayil s wayen akk yesɛa. Mi yewweḍ ɣer Birciba, yezla dinna asfel i Yillu n baba-s Isḥaq. Sidi Ṛebbi ihdeṛ-as-d i Isṛayil deg uweḥyi, yenna-as. Isṛayil, ay Isṛayil! Anɛam, D nekk i d Illu n lejdud-ik, ur ttagad ara ad d-tṣubbeḍ ɣer Maṣer, axaṭer dinna ara tuɣalem d agdud ameqqran. D nekk ara k-yessiwḍen, ara k-id-yerren. Mi ara temteḍ, d mmi-k Yusef ara k-yeqqnen a nnig s ufus-is.

s warraw-is d warraw n warraw-is, d wat wexxam-is merra. A Yahuda, rwaḥ kan a mmi! Ruḥ ddem yiwen weɣyul, tezwireḍ ɣer gma-k Yusef, in-as yeqqar-ak baba-k, aql-i ttedduɣ-d, tmegger-iyi-d ar tmurt n Gucen. Ruḥ a mmi, ɣiwel, ruḥ!

Zemreɣ ad mmteɣ di lehna imi k-ẓriɣ ass-agi teddreḍ a mmi. ad ruḥeɣ ad xebbreɣ ferɛun ad s-iniɣ atmaten-iw d wat uxxam n baba yellan di tmurt n Kenɛan wwḍen-d ɣur-i nutni d imeksawen sɛan akraren ttɣeṭṭen d yizgaren axaṭer si zik ttrebbin lmal

D imeksawen n lmal a sidi, akken llan lejdud-nneɣ zik. Nusa-d ad nezdeɣ di tmurt-agi. Ceɣlehum ruɛat ɣanam zey agdadna min ab. Nusa-d ad nezdeɣ di tmurt n Gucan, axaṭer yeɣli-d laẓ d ameqqran di tmurt n Kenɛan. Hum, ti Gucan.

Addi-ih fi ɛemr-ik ya Abu Yusef. Yeqqar-ak acḥal deg leɛmer-ik? Meyya u tlatin iseggasen, nekk ttedduɣ si tmurt ɣer tayeḍ. Mi'a u tlatin sana w'ana min balad li axar. Ɛaceɣ am uberrani. Ɛac zey lɣarib. Sɛeddaɣ aṭas n lmeḥna di ddunit-iw,

Yusef yexdem akken i s-yumer Ferɛun. Yewwi baba-s d watmaten-is ɣer tmurt n Ramsis. Dinna, yefka-yasen-in umkan n lɛali. Yefka-yasen daɣen ayen ara ččen i wat wexxam n baba-s merra, akken ma llan warrac-nsen. Innerna llaẓ di mkul amkan, ama di tmurt n Maṣer, ama di tmurt n Kenɛan, armi ur ufan ara lɣaci ayen ara ččen. S yirden i yezzenz Yusef, ijmeɛ-d idrimen merra yellan di tmurt n Maṣer akked tmurt n Kenɛan, yessekcem-iten ɣer wexxam n Ferɛun. Mi fukken idrimen di tmurt n Maṣer akked tmurt n Kanɛan, usan-d akk Imaṣeryen ɣer Yusef, nnan-as. A sidi, ur nesɛi ara acu ara nečč, ɛni a ɣ-teǧǧeḍ a nemmet i laẓ? Imi ur tesɛim ara idrimen, awit-iyi-d lmal-nwen i wakken ad wen-d-fkeɣ irden. S wakka ad tafem ayen ara teččem. Wwin-d lmal-nsen d iɛudiwen-nsen, rnan-d izgaren-nsen akked iɣwyal-nsen i Yusef, dɣa yefka-yasen aɣrum. Mi iɛedda useggas, uɣalen-d ɣer Yusef dɣa nnan-as. A sidi, teẓriḍ belli fuken-aɣ yidrimen, Yerna lmal-nneɣ merra yuɣal d aylak, ur ɣ-d-yeqqim wacemma anagar lǧessat-nneɣ d wakal-nneɣ. Yeɛni a ɣ-teǧǧeḍ a nemmed zdat wallen-ik a Sidi, a ɣ-aneɣ nekkni s wakal-nneɣ, di leɛnaya-k fek-aɣ-d kan ayen a neǧǧ, a nuɣal d aklan n Ferɛun. Kkaɣ-d ayen ara nezreɛ iwakken ur ttmettat ara si laẓ, yerna ur ittɣar ara wakal-nneɣ. Ihi a wen-d-iniɣ belli seg wass-agi atan ad tuɣalem d aklan n Ferɛun, fket-asen zerriɛa.

Isṛayil yezdeɣ di tmurt n Maṣer, di tama n Gucan. Tamurt-nni tuɣal d ayla-nsen, dɣa sɛan-d dinna dderya s waṭas. Iɛac Yeɛqub sbeɛṭac iseggasen di tmurt n Maṣer, issaweḍ di leɛmer-is meyya u sebɛa u rebɛin n iseggasen. Mi iḥuss Isṛayil qrib ad yemmet, yessawel i mmi-s Yusef, yenna-as. A mmi, ma tebɣiḍ a yi-txedmeḍ lemzeyya, awi-d afus-ik tɛahdeḍ-iyi ur yi-temṭileḍ dagi di tmurt n Maṣer, asmi ara rnuɣ ɣer lejdud-iw, awi-yi ssyagi ɣer tmurt n Kanɛan, temḍleḍ-iyi deg uẓekka-nsen. Akken i tebɣiḍ a baba.

Mmi-k Yusef yusa-d ɣur-ak. Sidi Ṛebbi iḥḍer-iyi-d di lluz di tmurt n Knaɛan, yenna-yi-d, Tamurt-agi ad tt-fkeɣ i dderya-k, ara d-yasen deffir-k i dayem. Tura, sin-nni n warraw-ik i k-d-ilulen, Dagi di tmurt n Maṣer. Uqbel ad d-aseɣ ɣer ɣur-k. Ad uɣalen am arraw-iw am Ruban d Semɛun. Ma d arrac ara d-tesɛuḍ deffir-sen, ad ilin d ayla-k. Anwa-ten wigi? D arraw-iw, d wigi i d-yefka Sidi Rebbi. Qerreb-iten-id ad ten-barkeɣ, a mmi.

ur nwiɣ ara ad ɛawdeɣ ad k-waliɣ, meɛna s lebɣi n Sidi Ṛebbi walaɣ ula d dderya-k.

ad sutreɣ sidi rebbi zdat win lḥan lejdudi-w ibrahim d isḥaq sidi rebbi i yiḥudran seg wasmi d-luleɣ ar ass-a ad sutreɣ ad ibarek deg warrac-agi

Tɣelṭeḍ a baba. D wagi i d amenzu. Sers afus-ik ayeffus. Ẓriɣ a mmi, ẓriɣ. Ula d netta ad yuɣal d lǧens ameqqran. Lameɛna d gma-s amecṭuḥ ara t-yugaren. Yerna dderya-s ad d-ǧǧen aṭas n leǧnas.

Ad awen-d-iniɣ acu ara yeḍrun yid-wen deg wussan i d-iteddun. Nnejmaɛet-d ad tsellem ay arraw n Yeɛqub, slet-d i Isṛayil baba-twen, Ruben, mmi amenzu, kečč i d-ǧǧiɣ deg wussan n temẓi-w. Tugareḍ atmaten-ik di tezmert d ccan, meɛna ur tettɣimeḍ ara d amenzu, axaṭer tekkseḍ fell-i lḥerma mi truḥeḍ ɣer yiwet si tulawin-iw. Semɛun akked Lewi dduklen xedmen lbaṭel s ijenwiyen-nsen, lameɛna ur qbileɣ ara ṛṛay-nsen. Ur ḥeddreɣ ara i tejmaɛt-nsen, axaṭer deg wurrif-nsen nɣan imdanen. Xedmen lebɣi i yiman-nsen. Ad yettwanɛel wurrif-nsen akked lecɣal-nsen n diri. Ad tettwazreɛ dderya-nsen di mkul amkan di tmurt. Yahuda, kečč ad k-cekṛen watmaten-ik, s ufus-ik ad tesseknuḍ iɛdawen-ik, atmaten-ik s yiman-nsen ad ṛekɛen zdat-k. A Yahuda, a mmi! Tecbiḍ izem amecṭuḥ. Izem mi ara yekref tigecrar-is ad iṭṭes, anwa i izemren ad t-isker? Lḥekma ad teqqim i dderya-inek. Aɛekkaz n leḥkem ad yili daymen deg ufus-ik, alamma ilḥeq-d win ara iḥekmen s lḥeqq, win akken ara ḍuɛen leǧnas merra. Imiren ad tili tawant Almi ur tettagadeḍ ara ad tserrḥeḍ i weɣyul-ik ad ikkes di tfeṛṛant, ad tessirideḍ ajellab-ik deg waman n tẓuṛin. Zabulun ad yezdeɣ ɣer rrif n lebḥeṛ, anda ara afen lbaburat lmerṣ-nsen, tilisa-ines ad awḍent alamma d Sidun. Isakar, am uɛewdiw iǧehden yegganen gar tɣaltin, ad iseknu tayet-is i wakken ad s-ɛebbin taɛkumt. Dan, ad yeḥkem ɣef wegdud-is. Ad yili amezrem deg ubrid. Iteqqsen iḍarren n uɛudiw. Win i t-irekben ad yeɣli ɣer deffir. Ssarameɣ leslak-ik a Sidi Rebbi. Gad ad tqeccɛeḍ imakaren. Ma d Asir, tamurt-is ad d-tefk lerzaq i tetten igelliden. Naftali, d taɣzalt i wumi serrḥen i d-yessufuɣen dderya icebḥen. Yusef, d axalaf n ttejra, yettarwen rrif n teɛwint Ifurkawen-is ttalin sennig leḥyuḍ. Iɛdawen-is ḍelmen-t, jebden fell-as tiḥerbunin. Lameɛna ifassen-is jehden, lqews-is ur yerriẓ ara. S yisem n Yillu n Yeɛqub ideg yeṭṭef Isṛayil. S bab n tezmert, Illu i iḍuɛ baba-k. Sɛu lbarakat n ugeffur, lbarakat n waman i d-ittalin si lqaɛa, akked lbarakat n dderya. Lbarakat i k-d-ittunefken sɣur baba-k ugarent tid n lejdud-iw. Lbarakat-agi. Dersent ɣef Yusef. Yellan d ameqqran ɣef atmaten-is. Benyamin d uccen iweɛren, iteṭṭef-d ṣṣyad-ines ṣṣbeḥ, deg yiḍ iferq-itt akked wiyaḍ. Mi ara mmteɣ, meḍlet-iyi deg uẓekka yellan di lmelk. Naɛefṛun Aḥiṭit i yellan di tmurt n Kanɛan, anda ttwameḍlen lejdud-iw, d jeddi Ibṛahim i yuɣen lmelk-agi. Dinna i yettwamḍel netta d Ṣara. Akked baba Isḥaq. Dinna daɣen i meḍleɣ Liya. Yumer Yusef i wid seg qeddacen-is i yellan d ṭṭebbat ad d-heggin lǧetta n baba-s i temḍelt. Am akken sɛan leɛwayed Sɛeddan rebɛin n wussan nutni dehhnen s ddwawi d rriḥa n lǧeţţa-ines i wakken ur txeţţer ara. Imaṣriyen ḥeznen fell-as sebɛin n wussan. Mi ɛeddan wussan n leḥzen, yuli Yusef ad yemḍel baba-s, ddan yid-s iqeddacen akk n Ferɛun, imeqqranen n uxxam-is, imeqqranen n tmurt n Maṣer, akk d twacult n Yusef merra, atmaten-is, akk d twacult n baba-s. Arraw n Yeɛqub xedmen akken i sen-yumeṛ baba-tsen.

Mi yemḍel Yusef baba-s, yuɣal-d ɣer Maṣer akked watmaten-is d wid akk yillin yid-s. Mi walan watmaten n Yusef baba-sen yemmut, nnan, Lukan Yusef ad yuɣal d aɛdaw-nneɣ tura, yezmer ad aɣ-yerr akk ccer-nni s-nexdem. Dɣa usan-d ɣer Yusef ad as-inin, A sidi, ata lamer i d-yefka baba-s neɣ uqbel ad yemmet. Atah wayen ad t-inim i Yusef. Di leɛnaya-k, semmeḥ-asen i watmaten-ik ccer-nni i k-xedmen zik-nni, ɛla xaṭer xedmen deg-k lbaṭel. Di leɛnaya-k, ɛfu-yasen tura imi denben fell-ak. Aql-aɣ d iqeddacen-ik a Sidi. Ur ttagadet ara. Yeɛni deg umkan n Sidi Ṛebbi ay lliɣ? Tɣilem ay txedmem cceṛ, meɛna Sidi Ṛebbi yerra-t d lxir. I wakken ad d-isellek tudert n yiwen n lǧens d ameqqran. Tura a wen-d-fkeɣ i kunwi d dderya-nwen ayen i wen-ilaqen. Qrib ad mmteɣ. Lameɛna Sidi Ṛebbi ur ken-yettaǧǧa ara, ad ken-yessufeɣ si tmurt-agi ɣer tmurt i iweɛɛed lejdud-nneɣ, Ibṛahim d Isḥaq d Yeɛqub. Galet-iyi-d ar ttawim iɣsan-iw yid-wen asmi ara akun yessufeɣ Sidi Ṛebbi si tmurt-agi.